Erangilem bar, squat oýunam bar, duo oýunam bar, lýuboý oýunlar bar. Prosta oýnap bilseňiz boldy. Okey? Bir oýun däl, iki oýun däl, dahuýa oýun bar. Laýk basanlaryň arasynda-da oýun bar. We 3

Ay ay ay. Öňünden bir zat aýdyp geçeýin. Bu karta barada. Aruja barmy ýok. Ýetişmedim diýe. Ýetişýäňiz ýetişýäňiz. Ýetişýäňiz. Başladymam da başlady. Rikom efirde sesiň eeýeý diskordda sesiň ýokdur. Brat aýdyp geçeýin bu karta hakynda eller soňurak aýdyp geçeýinmi. No oýnasynlar häzir hiç kiri sal aýtmaýyn hemme kim zatlaryny barlap görsün öz keýpini zadyny oýnap çykyp görsünler soň men oýun gutarandan soň aýtýan.

Twoýu. Hä bular AFKşnikler da. No köp AFK däl. Malatsy. Üç adam AFK. Elije başga ölen barmy? Ýok AFK däl ýöräp başlady. Wah eý zonadam gaýtdym o taýdan. Bularam AFK dälmi? Ýok AFK. O näme boldy gymyldady dämi? Hä? Wah wah wah wah wah. Men saňa balet etýän. Allajan, utaýadyrsyň diýip ýöne bile. Iki müň metr diýer o. Men saňa balet etýän welin utup bilermikä? Hereket et, hereket et. Daway, daway, jaýa girip lutlan. Jan al, jan al. Jaýa girip lutlan srazy. Bile, çat ýetişermiş, ýetişmezmi? Hoş geldin Oraz.

Laýsyn saga gir srazy saga gir ili çepe gir bir ýere gir jan al uly jan alyp bir ejeň elli sany ursaňa ýetişeň. Agym kod ýüzüne ýazaý boldy boldy Haraşo. Aleyküm selam PlaySafe kanal hoş geldiňizler sapalar getirdiňizler Stream kanalymyza geçiň Stream kanalda oýun gidipdi Hä hä hä suwam aldyň Iksan suwy başladyň Iksan suwy başladyň daway daway daway kitler oh

Karoçi birinci, birinci zat näme ekeni? Özüňiz gördüňiz, birinci zat näme ekeni? Zonanyň daşynda galmaly däl, hiç hili. Hiç hili zonanyň daşynda galmaly däl. Okey? Zonamyz hem tiz yapılıp barýar, ha? Wah, bile!

Olam zonadan öldi. Wowdan skaça etmeli. Wow'a giriň aşyr. Wow'a giriň. Ri şo taýdan skaça etýäň. Riko, VPN-iň öçüril, başga bir zat et. Ýöne girip çykyp oturmadan.

Indi sen birden lootlanmaly. Oýnuň soňuny görjek bolsaň ejeň bu oýnuň ortasyndakylar bular ara 78 sany kit bardyr munuň da. DTX kart al diýeniň. Bular ara bular ejeň. Muňa sizler maşyn bazar diýjekmi? Eleje bele 0 kill win diýjekmi? Hemmesini aýdyp bileňiz da. Heh. Indi atyp öldürip bilýän adam ýokdur. Erzi, spasiba. Indi atyp öldürip bilýän adam ýokdur. Red zona düşüp ölen adam barmy? Aha, aha. Arzy coşdy, arzy coşdy. Tutup bolan ýok arzyny. Arzyny hiç kim tutup bolan ýok.

Perwy lice oýnýa. Ene şo skaçat etmeli, skaçat ediň diýip dur-a, Aşyr. Şo karta, eý, kody alyň da ony kartalaryň içine girip, wow modunda, wow modunda şony ýazýaň, soň kartany skaçat etýäň, boldy. Eger ony düşünmeýän bolsaň,

Ýöne Angel Squad özenjekmi? Bas onda podpiskalary. Bas bas bas. 100 podpiska gitsin er Angel Squad çeşsin. Oý oý oý oý zonanyň daşyny alyp gidip barýa da.
Hoş geldin Ahmet. Ýaman haramzada ekeni bulow. Zonanyň daşyny alyp gidip öldürjek boldy bulary da.

Siziň pikiriňizçe kim gazanar? Prosta bir kommentariý, bir at, boldy, naprmýer, Pirli, meselem, kim bu, e,

Zonamyz ýapyldy. Üç, iki, bir, nol. Graf basyp öldüripdir-dä. Sen adam saýlaýaň diýe. Bolup biler. Tä göz öňüne getir. E, graf ýaly adamlaram bar. Meselem, e, men bilen a, oýun oýnap, zaý edip, soň gidip adamlary kakyp, zaý edip öldürýär. We başga adamlaram bar. Hiç kili men tanaman gelip oýny bozman oýnaýan adamlar bar. Oňa näme diýdiň? Şoň üçin adam saýlaman näme etjek Ahmetjan? Da men lebapla. Men lebapdan Türkmenabat. Batýa gazanýa diýe.

Näme diýip jogap bereýin? No indi bile maşyndan basylmazlygam özüňiz aýdyň. Ondan gaçyň, mundan gaçyň gara. Maşyn keýp edip sürüp aýlanyp ýör indi bile. Maşyn we red zone, maşyn we red zone bar gaçy. Ondan soň zonanyň arkasynda galsaňyz bar, glavny zonanyň. Onda pizdes bokuňyzy ýeňiz. Bu oýunyň asyl maksady şu Türkmenistandan girýänler ileje olar ýaly bular ýaly huýow oýnaýanlar bolýara telefony bismantow meselem on bir proda indi köp oýnap bolan ýokda ileje androidlarda indi köp oýnap bolan ýok şon ýaly telefonlar zatlar barlar girýeler ştaýda aňsat aňsat da gürleşip bolýa gürleşip bolýa globalyňyzy açýaňyz Hemme kim globalnaçy. Bam bam bam. Ýok Arzy men ýaly sen ýaly däl. Mugt altmyş ujeda. Ştaýda meselem altmyş adam bar efirde. Soraň. Maňa UC geçirip ber diýip. Haýsynyň eli kisesine gider. Bir million pul problemdandan başgada. O da natyora. Nol kil. Parahodda Türkmene problema ber diýipdirler. Srazy çözgüdini tap berer saňa diýipdirler.

Laýk basana uje bazar. Bir million laýkdan geçen wagtynda üç adama uje baýramyz bardyr. Şu taýda ejeň 35 adam barmy şu taýda çat?

Hemme strim kanalda gidip dur. Bäri bet eken a diye. Da da da da. Ondan daşynda mendenem birinji, ikinci yere UC bar diye. Like'da mı? Problem. Garaz onda like'da 5 yere bayrak var da ha? Şu top 5'e. Garadaki. Gül ýaly. Gül ýaly, gül ýaly. 1 million laýkdan geçýäs, 5 ýere UC baýragy bardyr. Ay, şony men düzenläýin onda. Wah, wah, wah, wah, zonanyň daşynda o parahod aljak bolup öldi-de. Yazdık. Hop. Bir million like, bäş adama uje. Gülýär. Tak, indi. Indi. Soňky zonamyzam geldi. 31. 31 sanynyň şanyna hanymlara jenaplar kimler podpisat etmedik bolsa şu wagtdan moýun podpisat Podpisat ediň. Arena lobby barmy? Arena lobby oýnaşmak isleýän bolsaňyzam bol, olam edip bileris. Onda näme, PlaySilvstream kanalyndaky efirimiz gül ýaly moşny gidip barýa. Üç, iki, bir, nol, donatyňyzam geldi. Sag boluň. Spasiba. Graf öldi. Kim gazanar? Kim gazanar? Kim gazanar?

janyny alyp bilmeýär, sebäbi öňe yza süreniň bilen. Tak, Ýaguar gül ýaly gidip barýar. Ýaguar gül ýaly gidip barýar. Batýa gazanýar diýipdirler. Batýa pamoýym ýok bärde-de. Batýa öýem ýöräpdir. Soňky on adam, çat, soňky on adam. Şu wagtlanym o men wideony durduryp, kommentde öz pikiriňizi belläp geçmänem ýatdan çykarmaňlar. Wow gowy bolupdyrmy bolmapdyrmy soňky dokuz adam Sebjan basylar ýalyrak zona goýdum hemme atlaryny özümiz etdik meniň basýan laýklarym hasap edenok loydy laýkyňyzy müň laýk wah bile Jaguar ýop twaýyma gördüňizmi ýaňňyşyp suwa düşdä Aljyramaly däl aljyramaly däl like basyp durun wagtyňyzy janyňyzy aljyramaly däl. Bir tok aýagyma çolaşýanlary üç kilo aldym ýalňyşyp diýýär. Aleýkim selam Akon hoş geldiň bratjan. Oý bilä gitdä bilä. Dä ýaňňyşyp. Mana, mana, mana, mana, mana, dälirdi mekan. Dälirdi, dälirdi pahyrjyk. Sikeýin, men ölsem sizem ölüň diýdi soňky iki adam. Ala kalaýdy, ala kalaý we keşe. Zordan, zordan okadym o eje. Näme etýänler-ä diýe. Garyçy piňi beýik, FPS-i düşük, telefonlary bispantowy we uc almak isleýänler serawno uc almak isleýänlere nol kill win lobby gurduk. Haýsy ýeňer, belläp geçiň. Haýsy? Agam elim döwülýär tasdan diýe. Döwülmäpdir-ä şo azyrak otuz bir çekmelidäni. Otuz bir çekýän elleri güýçli bolýar, hiç hili döwülmeýär o zatlar ejeň giyipgidir. Munýaly munýa ejeň. Üstüne ýataý. Kimin kiti köp bolsa. Kimin kiti köp bolsa ýöne özüňiz biljek bolmaly-ow. Ana geldi, ana geldi like, ana geldi podpiska, ana geldi donat we keşe gazandy-da. Tak. MR Kerşa. Bärde garaň indi WoW kartamyzyň owadanlyklary, güzellikleri. Özüniň komandasy 23-nji komanda özi topbar alypdyr. Kerşa. Saglyk. 30 sany basypdyr ma bu ejeň. 1312 sekund oýnapdyr. Berilen hasar başga adamlara ýalňyşlyk bilen 10 uran urupdyr. Gördüňizde? Mana meselem gara. 94 uran uran bar, 68 uran uran bar. Gördüňizde? 200, 300 meselem görýäňizmi? Mana. Gara. Gara gara gara. Zilli meselem. Graf, dayanç, proxy, näme üçin adam öldürýärler? Agam şu oýny açmaýda indi diýip. No Rush oýnamak isleýän bolsaňyz Rush oýunlaram açarys problema däl. No problema.